Jesse Itande. Shalom Studios. Wilfred yo, ouma oduor. Bas. Useri Itande. Koro an live. Eh, an live to nitie weche moko ma kadwa timore e industry mar thum kar kaendi to ok dawinj kamora iwinjo ok dawinj kamora tij jothum nigi timbe moko ok awach ni jothum te iwinjo thum dwaro horuok kendo thum dwaro dembruok iwinjo thum dwaro dembruok osiepena thum dwaro dembruok Kapok iting'o dhogi niwacho gimoro, tang' ahinya osiepa, tang'. Tang' ahinya kabisa. Thum dwaro luor gi heshima. to kata nugo thum mana manade to ok unyal go thum kuma ne princess julie goye un sani ugo thum e hall princess julie gini ne go thum e pap tino small gini dola gini ne go thum to nok gichayo fans Mano e gimomiyo be gin gi nying nyaka kawuono. Nok gichayo fans. Thum machon ne onge skandal. Ne onge skandal. Ne onge skandal. Chon jothum ne onge skandal adier ma Nyasaye jothum machon ok awinjo kata ne osito skandal omako pok nawinjo. Jothum machon ne onge raha. Joma chon nokawo thum kaka tich. To ne gidhi e studio, iyudo ka ng'ato kodhi e studio, ng'ato wer dakika apar gariyo. Paka ariyo. An marom tindi dhi e studio. Blombe ni moko kata thumbi moko kata mbi abich. Cha ing'awe third floor. Ing'awe ma in in in in kisegolo kata thumbi ni abich. Ing'awe ma ma in koro kine kata aja mar wuotho gi tielo. to pok i hit nitiere hit gi ng'eru iwinjo nitiere hit ng'eruok gi winjruok popular nitie nitie jothum man in aina popular nang'o nyingi osedhi lakini nitie kuonde moko ma ji ukia yie iwinjo koro kiparo ni ise hit iyanyo fans e social media ni fans tiyo gi simbe mkopa nitiere bedo popular ni nyingi osedhi lakini hit malong'o odi baba kanyalo miyi example gi lawi jakabonyo lawi nyathi osego thum over 18 years lawi jakabonyo to onge chieng' mane lawi oseting' e dhoge to onge chieng' mane lawi jakabonyo oseting' e dhoge ni osehit pok nawinjo kuma ne lawe oting'e dhoge ni en koro osehit pok nawinjo adier ma nyasaye pok nawinjo podi tiyudo ni experience ma samoro lawi ni godo kata in michako go thum kawuono ok nyal chope ok ochayo fans fans eh, eh, fans ema mi rwako law kichako chafani chal ng'ama riembo pesa Kundi chama pesa. Depois me saca, saca, saca,

ground. Ni ground. First ni ground. Okawuondi YouTube ok miel thum. YouTube pok nomielo thum. Akwino chogo. Akwino chogo go ok onge kuma inyalo na Akwino go e live. Kata na Akwino perform live onge kuma inyalo yude. Lakini YouTube ni ok nyal kawo kata dakika auchiel kethe ne omari mar omari nokethore dakika di koro wek chaji ni samoro ni koro ni koro subscribers gi ni malo kia nang'o iwinjo kiparo ni se hit inyalo biro abira ti wuotho kondele iwuotho kondele nyaka choo car wash kineno kata ji abich apar moko momosi tibiwa mi siling' elfu achiel kineno adier kata ka nitie dhano moko apar momosi ni oo oh, oh, oh, ng'ane ng'ane ng'ane ibi wamiyi siling eluf achiel iwinyo kisebedo jathum thum ok dwar hedhruok ma in los gi miluongo ni fan base iwinyo los gi miluongo ni fan base kok ichak loro ma wuoyo ne ng'ato ang'ata man gi paro moro amora mar yawo band iwinyo ma wuoyo ne ng'ato ang'ata man gi paro moro amora mar yawo band los gi miluongo ni fan base ok inyal tuch atucha kum kumoro ni koro ni koro kise rekod thumbeni moko koro ichako ga loro piny ma in ise hit inyalo chako yano nyaka fans magi iwinjo wek loro piny ka podi ng'ini kadhi Nairobi Be an gi kumoro ma kaseyudo Mombasa an gi kumoro abiro kumoro amora be in gi dhano manyalo mini to ok inyal bukori ni yawo ban to in in Nairobi in Kericho in kure in in kumoro amora iwinjo sama ng'ato chung' to wacho nodongo swag ok nyal luongo upcoming artist iwinjo ni ni, ni upcoming artist ok nyal luongo jathum maduong' kaka odongo mondo okonye launching kwanero

ok awuondi uselebrity ema bro yinyou uselebrity ma in idwa ni ihaya gari iring gang'o irwak risi onge thum ok dwar uselebrity thum dwaro luor tibedo simple iwinjo then jathumbo ok ber ma in isika sika kumoro amora isike media platform thum maber landore kende iwinjo thum maber landore kende lawi jakabonyo nogolo thum Uncle Eddie nogolo thumbe, Bondi Jasuba nogolo thumbe, Odhis Toto Bura Jigo gigologa thumbe. Lakini onge chieng' mibiro ni, ni, ni in one month Odhis Toto odhi kata na e studio odhi e radio station over kata mana odhi e rete aboro in one month rete aboro TV abich mosedhi in, in, interviews to koro kwachi iwinjo mano aa gol thum maber thum landore kende iwinjo gol thum maber thum landore kende social media be jathum ok ber ka bete ma in, in sa matin ichiemo ise post itimo ang'o ise post aa jathum ok, ok wadhi adhiya mos e thum osiepa thum ok dwar pride thum ok dwar pride osiepa wek neno ni ka koro youtube ni ose ose nini ni ko- koro youtube ni ose, ose shoot ni malo youtube ok miel thum osiepa youtube ok miel thum ni koro to in gi pete koro akani lawi jaka bono bonyo gini ma pok oyito nigi over 18 years to kuma ineno lawi pok oyiteno to lawi nigi over 18 years ex- manyiso ni nitiere experience ma en go mang'eny experience nitie ma lawi nigo mang'eny ma in ok inyal chope iwinjo lawi nigi experience mang'eny to nying mar lawi jakabonyono koamua kata noidho ndege sani to ok nyal tame ok napake ok napake koamua kata no odhi- odhi mombasa jo- ji manyalo luonga luonga ni lawi in kanye ng'eny iwinjo ero sawa ulando kaka un gi maneja hmm? joma osehit joma osehit osiepena joma osehit iluongo e show ok pangi joma osehit iluongo e show ok pangi jodalawa ok pangi joma osehit ok pangi gin gin gin gina joma osehit jakadala gini gini manyo gi amanyo odongo gi yani ok pang kata show ok thagre kata ni pango show iwinjo manager manager ang'o kik bed ni samoro nipango launching ni moro iyude pesa ni moro matin to koro ni koro oh, oh, oh, iyu- iyudo pesa ni koro ni koro ah, ah, ah, ah, ah. sami nene wacho ni se hit no nitie joma ng'iyi iwinjo kata mana sani nitie- nitiere jothum mabeyo ma bende pok gibire bire taya lakini gibeyo koro chieng' ma gibiro ting'o wigi mathis ni tibedo ka kata in koro kiwinjri iwinjo ka chieng' moro chano ni ibiro hit tibiro hit osiepa ka koro lawi jakabonyo odak e od siling' elufu apar to pok ni winjo ni lawi siji olworo piny siji en kure ogocho mana kona lejo ka iwinjo ogocho mana kona lejo kar kaendi lakini pokno gini in in in gi dweche abich gi ise hit ai aa thum dwaro thum dwaro nini to ok inyal bukori ni yanyo fan osiepa kichako ni yanyo fan mani ichal ng'ama riembo pesa iwinjo ichal ng'ama riembo pesa kuomi iwinjo nitie gik moko ma samoro haya ero iwacho ni nichako pong' sijui December na follow live unogo mari ichako pong' December sawa December ni pong' golnwa live moro kata chiel live kata chiel mane eri pango show eri pong' live kata mana chiel golnwa gola live kata mana live moro achiel gola gola live moro kata live mana mana achiel kende mar December mane ipango show ipong' gola gola mondo wane yes thum to i- thum to ine gi dweche abich ok wadag gi thum inegi weche abich kendo in e last born kuom jothumbegi te iwinjo ok itie band ng'ato mano sawa iwinjo mano sawa lakini jok ma ok ikteri gi ng'wech sijini o oh, aa dhi mos bed jathum ma kik ng'ato wuondi kik ng'ato wuond osiepna kik ng'ato wuondi ok adondra awacho gi nikech awinjo kaka weche luore mbui kar kaendi to ok awinj kamora nikech ibede thum dwaro discipline osiepna thum dwaro discipline gi horruok kochandre ni ibro hit to ibro hit iwinjo ok inyal nyiso fans ni, ni, ni, ni, ni, ni nyasaye emochuni ni, ni, ni o unsubscribe nyalo kawogi kata dakika di nyalo kawi kata dakika di ni ni ni, ni kwero to unyalo u- unyalo unsubscribe iwinjo hmm? unyalo unsubscribe an sani an artist an artist ok an upcoming iwinjo in artist sawa in artist ok in upcoming mano sawa iwinjo thum dwaro horuok osiepna to, to mondo mi imeu ama mondo mi ichop kumoro nyaka iti gi ng'ato kaka ngas iwinjo nyaka iti gi ng'ato kaka ngas kata mondo mondo mi abene jachiga sorry abene ni osenindo mondo mi abene jachiga ne chop kuma nochopeni notiyo gi lawi jakabonyo kuom nyaka ngas kuom yani kaka ngas iwinjo nikech abene jachiga otiye band lawi iwinjo abeni jachiga oti yani abeni jachiga oti band lawi ka lawi jakabonyi mane chule to nyaka iti gi ng'ato kaka ngas kok ichop kumoro ok ni o wan wawuok kwa to wago thum aa mondo mi ibed momewo ng'ata ng'ata momewo Ng'ato ang'ata momew nyaka oti gi ng'ato kaka ngas. Ku- Ema miyo ichopo kuma in e sani no. Iwinjo? Odongo miyo ochop kuma no- nochopeni. Otiyo gi ng'ato kaka ngas. Inda mondo mi chop Fredi Jaka Dongo mondo mi chop kuma nochopeno. Otiyo gi ng'ato kaka ngas. Iwinjo? It, mondo mi imew nyaka mano e gima nyaka ikwong itim nyaka ikal kuom ng'ato manyiso ni knowledges moko be koro iaye iwinjo ipani sani in miwacho ni isehitno in miwacho ni isehitno ipan ipani gimoro ok de timre miduog kendo migo migo kata lwedo kalawi jakabonyo michak iduog ikwa tich ipani kata kiduogo be degi mi degi mi hmm? degi mi ni fans tiyo gi simbe mkopa

nitie gik moko jothum nitiere jothum nitiere over over jothum nitiere kenya ka over 5000 to pok nawinjo ka moro oting'o dhoge ni ok en an upcoming artist within 5 months pok nawinjo pok nawinjo ka moro oting'o dhoge pok nawinjo adier pok nawinjo to mondo mi idonj kata mana e top 50 top 50 kende titiyo mondo mi idonj kata top 50 itiyo okawuondi wacham ko bano litna mogik hmm? bere bere in itiyo gi iphone baba iphone ber itiyogo hmm? youtube ok miel thum fans nie ground osiepa fans nie ground many fans e ground fans onge interviews moko modhiego marigo fans nie ground kiparo ni se hit ibi wuoth kata nyamasaria am idhi wuoth kata mana dandora nairobi kanyo kineno kata ji apar momosi tibiwa miyi siling alufu don't struggle to be the best Don't struggle to be the best. Kisungu na matini isa kamano. Don't struggle to be the best, but do your best. Iwinjo? Iti matima kaka inyalo wek struggle ni koro adwa nachop kuma ng'ane ochope. Adwa nachop kuma lawi the ah, ah. Don't struggle to be the best, but just do your best. Iwinjo? Inero in artist. Inero in artist. Keni mogo gi to rombe. hmm? lwedo bende ok romre iwinjo lwedo bende ok romre jothum bende doherore iwinjo kaka inene chako ing'e ni ibo gik kumoro ma koro ni koro nitie gik moko nitie gik ma jothum timo mang'eny ma samoro kata an awuoro awuora in MC ibedo e MC kuma ibedo e MC kuma ji oriwe pod iluongo ng'ato ni ng'ato siji obi otim ang'o iluongo ng'ato ni i- iluongo list kaka opang ni jogo onego bed ni wer iluongo ng'ato ng'ato nyisi ni ok ower sani aken odwa wer sadi hmm? iluongo ng'ato ng'ato nyisi ni luong ng'ane Iluongo ng'ato ng'ato nyisi ni aa ni ok sani. Iluongo ng'ato ng'ato nyisi siji tim ang'o? Iwinjo? Jothum timno koro nyaka uwe. Tim mar pimruok e teko ni ni siji ok iwer sani. Mano tim ma koro nyaka uwe. Iwinjo? Mano nyaka an ma nyiso adier. Jothum wabed gi hera. Hmm? weke ing'eni ing'eni jothum doherore kata mana kata mana thum migo e club ni de koro oserumo ok awuondi thum migo e club ni de koro oserumo dorumo mana zin ng'ato ka ng'ato pango launching mare to jogi te miya gospel moro ng'anyo to jogi te jogi te jogi te jogi tede koro biro to join iwinjo gi join to gitimo ne jogi launching ng'at machielo kendo chako pango moro timo ne jogi launching to yudo pesa iyudo ni uh -uh. gospel ema dwaro gospel iyudo ni in a month in, in a month iyueyo kata gi over 500k e ofukuni iwinjo ng'ama nigi penjo moro ma nyalo wacho thum idhi e mos osiepa gima hinyo en en u celebrity iwinjo thum idhi e mos eh? ok awuond gima hinyo en u celebrity lore alora lora ramano mond lore koro sama pok iwacho gimoro nyaka ing'i ni gini awacho ang'o tawache kanye tawache ne jomage to jomage madhi winja iwinjo ng'ato nyalo tiyo atiya kodi mondo ibi e interview iwinjo to odayo dhogi ma gikone to pride moro donjni ma koro ichak wuoyo ka chieng' moro chandore ni ibro hit to ibro hit iwinjo to ok inyal nyiso fan mari ni ok ochuni hmm? hmm? ok inyal nyiso fan mari ni ok ochuni fan tiyo gi simu mare mkopa